מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מועד קטן, דף ח' עמוד ב'. לאמיר הייבן גאנץ אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, אין חופרין קוכין וקברות במועד. א מענטש וויל צוגייט אין א קבר פאר מייסט וואס גייען דא שטארבן אין דער שטאט. דאס הייסט ער האט נישט קיין מעסט וואס ליגט פארעץ אים און ער דארף צוגייט אין א קבר. ס'איז פשוט, מ'גרייט צו סטאק, ווען מענטשן שטארבן זאלן דא זיין גרייט קברים. אויף דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, עיין חופרין קוכין וקבורהאיז במועד. דאס צוגרייטן, דאס קען איך נישט טון, ס'איז א תחי' סיירא, און פון דעם זאלסטו וויסן אפילו דאס א צרכי רבים, אבער תחי' סיירא פאר צרכי רבים טאר איך נישט טון. די גמרא וועט שפעטער מסביר זיין וואס די חילוק צווישן קוכין און קבורה'ס. די גמרא זאגן אזוי, קוכין זענען אזעלכע היילן, מערות, וואס מען גראבט אריין די ערד, און שפעטער פון די זייטן האט מען געמאכט אזעלכע לעכער אין די ווענט, און אריין אין דעם האט מען געלייגט א מעסער אינעווייניג. מה שאין כן קברות מיינט אווער גראונד, אזוי האט מען געמאכט א סטאק כאילו א פייל פון קברים איינס העכער די צווייטע, ס'איז אפשר אביסל א שוואכע בילד, אבער די איידיע האט מען פון דעם, אז כאילו איין העכער דעם צווייטן, אזוי האט מען באגראבן די מתים, און ווייטער, וויבאלד איך דארף דא צוגרייטן א זאך, נישט פאר מעש וואס ליגט פאר מיך יעצט, נאר א זאך וואס איך וויל צוגרייטן אז ווען מען דארף עס האבן העט עס זיין, וויבאלד דאס איז תחי' סיירא, זאגט די משנה מען קען עס נישט טון. אבער זאגט די משנה, אבל מחנכין את הקיחין במועד, צו גיין אביסל בעסער מאכן פאררעכטן דעם קיחין, דאס הייסט די לעכער אין די ווענט, מען דארף זיי פאררעכטן, די גמרא וועט שפעטער מסביר זיין וואס דאס מיינט, דאס איז נישט קיין תוכחה גסרה, און פון דעם זאלסטו וויסן וויבאלד דו טוסט דא א צרכי רבים, נו אויב אזוי מעג איך דאס מאכן אויף חול המועד. זאגט די משנה נאך א דין, ועושין נברחת במועד. נברחת איז אזא קליינע פאל וואס מ'האט געוואשן קליידער אין דעם, דאס מעג איך גיין מאכן אויף חול המועד, ווייטער עס איז נישט קיין גרויסע ארבעט דאס צו מאכן, מעג איך עס מאכן? און תוס' פרעגט שוין ווי קען איך עס מאכן, מ'קען דאך ממילא נישט וואשן, און אויף דעם זאגט תוס' דא אזעלכע וואס מעגן יא וואשן איז פאר זיי מעג איך עס מאכן, אדער ס'איז אויך געזאגט למעשה אז איך דארף וואשן א מעסער אדער עפעס אזא סארט זאך, איז פאר דעם מעג איך עס מאכן. זאגט די משנה נאך א דין, נאך א זאך וואס איך קען מאכן פאר מעש איז וארון עם המעש בחצר, אויב דארף איך יעצט גיין בויען א ארון פאר די מעש, און די מעש ליגט דא, איז האט תנא קמא געהאלטן זאלסטו וויסן, איך קען גיין דא צוגרייטן א ארון, און אפילו דאס מיינט איך דארף נעמען די העלצער, מאכן פון דעם ברעטער, און שפעטער צוזאם מאכן פון דעם א ארון, אויף דעם האט תנא קמא געזאגט זאלסטו וויסן, ווי לאנג די מעש ליגט דארטן, זעט דיך יעדער איינער וואס דו טוסט דא איז נישט סתם ווייל דו ווילסט דא גיין ארבעטן חול המועד, נאר דו האסט דא א מעש, מען דארף אים באגראבן, ס'איז זייער אבוויעס, אין אזא פאל מעג איך דאס טון, אפילו ס'איז ארבעט, אבער וויבאלד די מעש ליגט דא, און ס'איז אזוי אבוויעס אז איך מאך עס פאר דעם, דעמאלטס איז דאס מותר צו גיין מאכן אויף חול המועד. רבי די עושה, רבי די געהאלטן ניין, צו צוזאמשטעלן ברעטער דאס קען איך נישט טון, אלא אם כן יש אים אין איסורים. ער טענה'ט, קוק אהער, צו גיין מאכן אזא גאנצע ארבעט, מאכן פון האלץ ברעטער, דאס איז שוין א ריזיגע ארבעט. איז אויב דו האסט נישט קיין אפשן, די מעסט ליגט דא און אנע דעם קען איך נישט באגראבן, נו, איז האב איך נישט קיין ברירה דארף איך עס טון. אבער ער טענה'ט, מען קען דאך באגראבן א מעסט אן א ארון אויכעט. איז אויב אזוי, פארוואס זאל איך דיר גיין מטריד זיין אזא טירחה, גיי מאכן ברעטער, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, גייען צוזאם קלעפן ברעטער, דאס הייסט דו האסט שוין די ברעטער גרייט, נאר מען דארף עס מאכן א פארם פון א ארון, דאס מעגסטו מאכן. אבער גיין צוזאם, גיין נעמען העלצער און מאכן פון דעם ברעטער און שפעטער דאס מאכן צו א ארון, דאס איז שוין צופיל, באגראבן אנע דעם, און פאר דעם זאלסטו וויסן, אפילו די מעסט ליגט דא, ס'איז צופיל ארבעט, און א חול המועד מעג איך נישט טון אזא סארט זאך. פרעגט די גמרא, מאי קכין, וואס זענען דאס קכין, און מאי קברות? איז אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט קכין איז בכפירה, דאס הייסט איך גראב אריין די ערד צו אין א בארג אריין, דאס הייסט איך גראב אריין און דארטן מאך איך די שטאק פון די קברים, דאס הייסט געהאט פון אלע דריי זייטן האט מען געהאט אזעלכע קברים וואס מען האט אריינגעלייגט דארטן די מעש, און ווי קבורה עס איז בבנין, ווארשיינליך קען קברות מיינען בבנין כאילו אויף גראונד, און דארטן בוי איך אויף אז עפעס אזא סארט קברים וואס איינס העכער דעם צווייטן, ווי מען קען זען היינט הר מנוחה איז דא אזעלכע סארט זאכן, איז אזא זאך מעג איך טון אויף חול המועד? צו דאס איז די שאלה פון די משנה, קען איך עס יא מאכן צו נישט, און דאס איז גערעדט די משנה דערפון.

פרעגט מוהר כיצד מחנכין, וואס הייסט, כ'האב דאך דא די לעכער אין די וואנט. רבי זאב, וואס הייסט כ'גיי זיי פאררעכטן? אמר רב יהודה זאגט רבי יהודה, שאם היה ארוך מקצרו. ס'איז א לייכטע זאך, אז ס'איז געווען אביסל צו לאנג, שטופסט אריין אביסל ערד אינעווייניג ווערט עס קערצער. איז הגם ווי מ'האט געלערנט אין די משנה, אז איך דארף עס נישט האבן פאר יעצט חול המועד, אבער היות ס'איז דאך צרכי רבים, אבער ס'איז דאך א לייכטע זאך, איז פארדעם מעג איך טוהן אזא סארט זאך. במתניתא תנא, די ברייתא געבט אביסל מער היתר, און די ברייתא זאגט אונז, מאריך בו און מרחיב בו, מען קען אפילו אביסל אריינגראבן, אביסל לענגער מאכן, אביסל ברייטער מאכן, דאס מעג איך אויך טון אויף חול המועד, ווייטער וויבאלד ס'איז צרכי רבים, דאס איז נישט קיין תוכי יסיירא, און אזא סארט זאך מעג איך מאכן. האבן געלערנט אין די משנה ווייטער ועושים אברכות פאר די וועשערס, מען מאכט אזא הלכה פון ערד צו גיין וואשן, און אויף דעם פרעגט די גמרא מאין אברכות? אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, זי בוקיא, אזא אברכת מים וואס מען מאכט דארטן כדי צו קענען וואשן, אדער ווי תוספות האט שוין פריער, וואס מען האט שוין פריער דערמאנט. פרעגט די גמרא א מינוט, דו זאגסט מען נברכת איז טייטש בוקיה, און אויף דעם פרעג איך דיר אונז האבן געלערנט אין א ברייתא וואו תניא, הנברכת והבוקיה. די פאקט אז די ברייתא זאגט מיר צוויי זאכן, נברכת און בוקיה, זע איך גלייך אז די צוויי זאכן האבן נישט קיין שייכות, ס'איז דא א נברכת און ס'איז דא א בוקיה. דו האסט מיר יעצט אבער געטייטשט אז דאס איז אלעס איינס. איז א מינוט, וואס טוט זיך דא? אום אביי ווי טעמער אויף כהנא, זאגט ער ניין, ס'איז גיע איר בר גיע. דאס הייסט מ'רעדט דא טאקע פון צוויי זאכן. ווען די ברייתא זאגט אונז נברכת און בוקיה, נברכת מיינט א גיע, דאס מיינט טאקע א לאך, און שפעטער בוקיה מיינט צו זאגן איר בר גיע. דאס מיינט צו זאגן אמאל האט מען געהאט, מ'האט געהאט אזא לאך אין ערד, אויף וויבאלד ס'איז געווען דארטן צופיל וואסער, האט מען געווארט עני סורפלאס וואסער וואס איז דא גייט אריין אין א קליינע טשענעל צו נאך א בור וואס איז דארטן, דאס הייסט, מ'האט געהאט דעם בור, דאס איז געווען די וואסער וואס מ'האט גענוצט אין מחצה, אויף וואס מ'האט עס נאר געדארפט האבן. שפעטער האב איך געהאט א קליינע טשענעל, אז ס'געווען צופיל וואסער, איז דאס אריינגעגאנגען, שטאט זאל עס פשוט, די אווערספעל, זאל פשוט גיין אויפן ערד, איז די אווערספעל איז אריינגעגאנגען אין דעם קליינעם בור וואס ליגט דארטן. און טאקע ווען די ברייתא זאגט אונז צוויי זאכן, ווי די ברייתא זאגט דארט נברא אחד אין בקעה, רעדט טאקע די ברייתא פון א גרעסערע בור, הייסט פון א גרעסערע פול מיט א קלענערע פול. און ביסט גערעכט טאקע דארטן איז צוויי פארשידענע זאכן, אבער ווען די ברייתא ברענגט נישט ביידעס ווי ביי אונז וואס שטייט נאר נברכת, קען דאס אויכעט אויסגעטייטשט ווערן צו בוקיא, ווייל בוקיא מיינט א פאל, דארטן ווען איך האב צוויי זאכן מוז איך דיר מסבר'ן אה, א גרויסע פאל מיט א קליינע פאל, אבער באמת נברכת קען אויכעט אנגערופן ווערן בוקיא, נו אז דו האסט צוויי זאכן און דו מוזט פארשטיין דעם חילוק רופט מען איינס אזוי און איינס אזוי, אבער באמת קען איך טייטשן נברכת אויך צו בוקיא. האבן געלערנט אויך אין די משנה ואורנים המס בחצר. אויף דעם זאגט די גמרא, תנינא להא דתני רבנן, אונזער משנה וואס מ'האט דא דערמאנט איז ממש אזוי ווי די ברייתא אויך, דאס הייסט ס'ווייזט די ברייתא איז ווי ריכטיג די ברייתא זענען, ווייל די ברייתא זאגט אויך אזוי. זאגט די ברייתא, עושין כל צואה כהמס, מ'קען מאכן יעדע זאך פאר'ן צורך וואס די מס האט, ווי למשל גוזלין לשערה, מ'קען אים שניידן די האר, און מחפשן לא כסיסא, מ'קען אים וואשן די קליידער, ועושה לו ארון מן הסורין המנוסרין בערב יום טוב. דו קענסט אים מאכן א ארון פון ברעטער וואס איז שוין געמאכט געווארן אויף ערב יום טוב. דאס איז ממש ווי מ'האט געלערנט אין די משנה, נישט שיטת תנא קמא, דאס איז שיטת רבי אידא, אז פון די העלצער אליינס גיין מאכן ברעטער, און שפעטער ארון דאס קען איך נישט מאכן, אבער אויב האסט שוין די ברעטער קען איך מאכן פון דעם א ארון, דאס איז שיטת רבי אידא וואס האבן געלערנט אין די משנה. ורבי שמעון גמליאל אומר, אף מבין עצום, און מנסרן בצנעה בתוך ביתו. ווייטער ווי לאנג דו האסט די מעסט דארטן, איז ביי דיך אין שטוב, ביי דיך אין גארטן, קענסטו גיין מאכן דארטן די ברעטע אויך, ווייל יעדער איינער זעט ווי האסט די מעסט דארטן, און אויב איז עפעס זייער קלאר, דו מאכסט עס נישט סתם אלס האבי, דו מאכסט נישט סתם אלס ארבעטן פאר חול המועד, דו מאכסט עס כדי דא צוצוגרייטן פאר א מעסט, אין אזא וועג איז דאס מותר. און אנדערע קלערן שוין לאנגע צו אויב אזוי ווען עס איז דא א קליינע שטעטל וואס יעדער איינער ווייסט היינט איז געשטארבן ראובן צו עס איז עפעס א גרויסע שטאט אבער עס איז א חשובע איד וואס איז אוועק יעדער איינער ווייסט דא א קול יענער גרויסע צדיק איז אוועק איז ווייטער דאס מיינט נישט דווקא אז די מת מוז ממש ליגן דארטן נאר אז ער ליגט ממש דארטן איז זייער קלאר אז איך מאך די ארון פאר דער מת אבער אויב ווייסט יעדער איינער היינט איז איינער געשטארבן, און איך ווייס אז מען דארף האבן א ארון, אויב אזוי איז דא א קלער אויף דעם זאל אויך זיין א היתר און זאגן אקעי, וויבאלד יעדער ווייסט דאך, מוז נישט זיין די מעש ממש לעבן די פלאץ וואס מען מאכט דארטן א ארון. זאגט די הייליגע משנה, איין נושא נשים במועד, גיין חתונה האבן אויף חול המועד איז אויך נישט א זאך וואס איך קען טון, לא בסילות ולא אלמנות ולא מיבמין, די אלע זאכן מפני ששמחה היא לו, א מענטש ברענגט אריין א נייע פרוי איז דאס אים א מורא'דיגע שמחה, איז פאר דעם די אלע זאכן קען איך נישט טון. אבער וואס יא, אבל מחזיר את גרשתו, צוריק צו נעמען א גרושה, אויף דעם איז נישטא קיין שמחה, עס איז נישט קיין נייע פרוי צו אים, ער ווייסט שוין פונקטליך מיט וואס דאס קומט, און פאר דעם איז דאס נישט קיין שמחה, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. און מיר זעהן די גמרא, אקעי האט א סמכא, וואס איז דער פראבלעם? סתם מיר זעהן די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, ועושה אישה תכשיטהו במועד, זיך מאכן שיין אויף יום טוב, אויף חול המועד, אוודאי דאס מעג די פרוי מאכן, רבי אידא אמר, רבי אידא זאגט אבער, לא תסית, זי זאל זיך נישט איינשמירן מיט סיד, מפני שנבהל היא לה. דאס הייסט פלעגן זיי האבן א וועג זיך שיין צו מאכן און זיך איינשמירן מיט ס'ט פון קאפ ביז פיס, מען איז געווען אין דעם עפעס פאר אפאר טעג, און שפעטער האט דאס בעסער געמאכט די סקין, ס'איז געווען גוט פאר די מענטש. און אויף דעם זאגט ער זאלסט וויסן, דאס גייען מיר נישט מאכן חול המועד. איך ווינטש זאלסט אויסזען מנוול אזוי אינגאנצן אנגעשמירט גאנץ חול המועד, ס'איז דאך א שטיקל צער פאר די מענטש ער גייט ארום אזוי, איז פאר דעם זאלסטו וויסן, אנהייבן דאס חול המועד, דאס זאל מען נישט טון. זאגט די משנה נאך א דין, ההדיא טויפה כדרכו והוא אומן מחליף, א מענטש וואס דארף גיין עפעס נייען ווייל ער דארף עס האבן לצורך המועד, איז די הדיא, ער איז נישט קיין שניידער, ער איז גארנישט, אקעי ער ווייסט אביסל ווי מען נייעט אבער גארנישט מער ווי דאס, איז ער קען גאנץ נארמאל חול המועד קען ער ארבעטן גאנץ נארמאל, קען נייען גאנץ נארמאל. מה שאין כן די אומן, וואס פאר אים דאס איז דאך זיין פראפעשן, ער איז א שניידער, איז פאר אים זאג איך דו דארפסט עס מאכן מיט א שני, און מ'וועט זען אין די גמרא אביסל מער וועגן דעם. זאגט די משנה נאך א דין, מסגרין את המיטות, צו גיין איינשפאנען די בעטן, דאס דאס קען איך מאכן, און רבי יוסי אומר, ער זאגט אז דו ווילסט וואס איך קען טון איז, ממתחין, איך קען עס טייטער מאכן. דאס הייסט די אמאליגע בעטן, אנשטאט די ספרינגס וואס אונז האבן אוואו די מאטראץ ליגט אויף דעם, האבן זיי געהאט אזעלכע שטריקן וואס איז געגאנגען שעיסי וערב, און אזא לאך צווישן יעדעם איינעם, און שפעטער אויף דעם האט מען ארויפגעלייגט די מאטראץ. איז אויף דעם זאגט תנא קמא זאלסטו וויסן, און מסגן את המיתות, איינשפאנען די ערשטריקענדע איז מעגליך טון, רבי יוסי זאגט זאלסטו וויסן, אנטייט, מאך עס שטערקער, שטערקער אנמאכן, דאס מעג איך מאכן, און ווייטער מען זען די גמרא אביסל מער וועגן דעם. פרעגט די גמרא די פשוט'ע קשיא, וכי שמחה היא לוי מאי הוה? ער גייט דא חתונה האבן, א מורא'דיגע שמחה, נו, געוואלדיג! די גאנצע חול המועד, די גאנצע יום טוב איז דאך ושמחת בחגיך, איז לייגט ער צו דא נאך שמחה, און וואס שטערט דיך, וואס לאזט מען נישט חתונה האבן א מורא'דיגע זאך. אמר ר' אביד אמר שמואל זאגט ר' אביד אמר שמואל, וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי הושע, ואמר לו רבי אלעזר אמר רבי חנינא, לפי שעיין מערבין שמחה בשמחה. דאס הייסט א מענטש דארף זיך קאנצענטרירן ס'איז מועד, דיין שמחה דארף קומען פונעם מועד. אז דו גייסט אנברענגען צוויי פארשידענע זאכן, מועד צוזאמען מיט חתונה האבן, דאס איז מאהבן שמחה, און יעצט זאלסטו וויסן, איינער מאהבן שמחה בשמחה. און לכאורה ווי דאס איז משמע, דאס מיינסט נישט דווקא חתונה האבן, נאר יעדע זאך, יעדע עקסטערנעל זאך וואס ברענגט דיך א שמחה, וואס די שמחה איז נישט לצורך מועד, ס'איז נישט קיין מועד'דיגע שמחה לאמיר עס בעסער רופן, אויף דעם לכאורה זאלסטו. יצ רבה ביי רב הונא אמר, מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. ארייננעמען א פרוי איז עפעס א מורא'דיגע שמחה, איז פאר דעם וואס דו טוסט דאס, לאזט אפ דעם יום טוב שמחה, און דו ברענגסט אריין עפעס א אנדערע שמחה. וועסטו פרעגן וואס איז די חילוק? לכאורה די חילוק איז, דא זאגט ער דווקא די שמחת אשתו. דאס הייסט די שמחת אשתו ארייננעמען א נייע פרוי, האבן חתונה יעצט די ערשטע מאל, זיך באקענען מיט א נייע מענטש, דאס איז עפעס א מורא'דיגע, ס'איז א הויכע א ספעציעלע זאך. איז פארדעם דאס איז ממש צו ריפלעיס די שמחה פונעם יום טוב. און פארדעם זאלסטו וויסן דאס איז אסור. אבער סתם עפעס א אנדערע זאך וואס יא, ס'מאכט אים אביסל פרייליך, ער איז צופרידן, ער האט א נייע זאך, ס'מאכט אים צופרידן, אבער ס'דאזענט ריפלעיס, און אזא זאך לכאורה וואלט אים מתיר געווען. אמר לה אביי לרב יוסף, זאגט אביי צו רב יוסף, הוא דרבה ברב הונא, די מסיבה וואס מ'האט יעצט געזאגט, מפני שהוא מניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, זאלסט וויסן, דאס איז נישט זיינס א חידוש, רב הונא זאגט עס כאילו עס איז זיינס, אבער זאלסט וויסן עס איז נישט זיינס, די רבי, עס האבן דאך שוין געלערנט אין מגילה, אז ווען מ'זאגט א זאך בשם אומרו איז דאס מהווה גילוי לעולם, זאגט ער אים, איך פארשטיי נישט פונקטליך, ער זאגט עס איבער כאילו עס איז זיין פשט, אבער עס איז נישט זיינס, דאס איז שיטת רב ד אמר רב דניאל בר קטינא אמר רב מנין שאין נושאין נשים במועד ווי ווייס איך אז מ'קען נישט חתונה במועד שנאמר ושמחתו בחגיכו מ'דארף זיך פרייען מיטן חג בחגיכו ולא באשתכו די דארפסט דיך פרייען מיטן חג און נישט מיט אנדערע זאכן און נישט מיט דיין פרוי נו וויאזוי זעסטו דאס איז רב ד'ס ווארט שוין אז ווילסט ארייננעמען א פרוי זיך באקענען מיט א נייע מענטש יעצט חתונה האבן דאס נעמט אוועק די שמחה פונעם יום טוב און פארדעם קען איך דאס נישט טון. אלא מאי, אלא געבט נאך א סיבה, מפני הטורח. זייער פשוט, זייער פראקטיש. דער מענטש וואס מאכט חתונה אויף חול המועד איז אינגאנצן ביזי מיט זיין הכנות צו גיין חתונה מאכן, און גאנץ חול המועד וועט אויס חול המועד נאר עס וועט אלעס ארום די הכנות פון די חתונה, איז פאר דעם וויל איך נישט דאס חתונה מאכן אויף חול המועד. רבי יצחק נפקא או מאי, מפני ביטול פריה ורביה. דאס מיינט צו זאגן א מענטש ווייסט ער דארף חתונה האבן, מאכט ער זיך א חשבון, יעצט איז ווינטער, מען מאכט נישט קיין גרויסע סעודות, מען מאכט גארנישט גרויס יעצט. אבער באלד קומט דאך א יום טוב, פיין, יום טוב האט מען דאך ממילא סעודות, לאמיר האלטן די חתונה ביז דעמאלט, און מיט דעם איז חתונה האבן, מען וועט זיך שפארן אסאך געלט אזוי. און אויף דעם קומט אויס אז די תקופה האט מבטל געווען פרי ורביה. און פאר דעם זאגט ער, גיי נישט ווארטן, גיי נישט מאכן חול המועד, ווייל אויב נישט וועט סעודה אפשטופן ביז דעמאלס, וועט מען מבטל זיין די מצוה פון פרי ורביה. פרעגט די גמרא מאי סבי'. לאמיר דערפרעגן א שטיקל קשיא אויף די אלע תירוצים וואס מען האט דא געגעבן. אונז האבן געלערנט, כל אלה שאמרי אסירין לישא במועד, די אלע וואס מען האט געזאגט אז מען קען נישט חתונה במועד, מותרין לישא ערב הרגל. אבער די טאג פארדעם, ס'הייסט ערב יום טוב, קען מען חתונה האבן. לאמיר זאגן מועד הייבט זיך אן אויף מאנטאג, איז זונטאג קען איך נאך גיין און חתונה האבן. זונטאג נאכט איז טאקע יום טוב, אבער זונטאג קען איך נאך חתונה האבן. אויף דעם פרעגט די גמרא קשיא לכולי, לכאורה דאס איז שווער פאר יעדעם איינעם. אויב קוק איך אויפן שמחה, צו אזוי ווי שמואל, צו אזוי ווי רב, אבער למעשה ווען איך קום יעצט אויף חול המועד, האב איך נאך שמחה? האב איך שמחת רגל? נע, וואס איך האב דאך יעצט חתונה געהאט. יא, עס איז געווען א טאג פאר יום טוב, עס איז געווען זונטאג, יום טוב איז געווען מאנטאג, פיין, אבער מיין שמחה איז ווייטער נישט שמחת רגל, עס איז דאך א שמחה פונדרויסנדיג. אזוי אויך די עולה וואס איך האלט אלס ת ח, די ת ח ענדיגט זיך נישט יעצט, די ת ח שלעפט זיך, די גאנצע שבע ברכות, די גאנצע ארגענייזינג, און אויב איז ער ווייטער פעלט עס דאך אין ווייטער אין יום טוב. רבי יצחק נפחא וואס ער האט געהאלטן אז די מענטש האט מבטל צו זיין פר' ורביע, איז אויך די זעלבע פראבלעם, דאס הייסט צו זאגן אז ער ווייסט, אה, איך קען חתונה האבן זונטאג, לאמיר לאזן די סידור פאר ביינאכט, זונטאג נאכט דאס הייסט יום טוב סידור, און ווייטער טייערביג אפשטעלן זיין סוכ זיין חתונה האבן ביז צו דעמאלטס, און ווייטער האט עס מבטל זיין די מצוה. אבער למעשה אין די ברייתא זאגט מען דאך אז איך קען עס יא טון. אז איך קען עס טון, פשט איז די ברייתא האט נישט געהאלטן פון די אלע סיבות. לכאורה זאגט די גמרא קשיא לקילי. אויף דעם הייבט די גמרא ניי לא קשיא איז נישט קיין קשיא. למאן דאמר משום שמחה, רב מיט שמואל וואס ביידע האבן באמת איינגעטייטשט אין שמחה, מ'האט געזען א חילוק, אבער זיי האלטן באמת אלס שמחה, זאגט ער זאלסט וויסן ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, ערב קען איך חתונה האבן. איי שמחה? נא, זאלסט וויסן עיקר שמחה חד יומי היא. ווען ס'איז פריש, ס'איז ניי, ס'איז דער זונטאג, דעמאלס האסטו חתונה געהאט, דעמאלס האסטו א שמחה. שפעטער די שמחה וועפט שוין אויס, איז פאר דעם האב איך נישט מורא, עס איז נישט קיין סתירה מיט ושמחת בחגיך. למאן דאמר משום תיכה, אילו וואס האט געהאלטן די גאנצע ווארט איז וועגן תיכה, זאגט ער ווייטער עיקר תיכה חד יומי היא, ווען די עיקר וואס מען דארף פלאנען און מאכן און טון, דאס איז דאך נאר די טאג פון די חתונה. שפעטער יום טוב, איז שוין אויך אקעי צווישן יום טוב, די תיכה גייט שוין אוועק, און פאר דעם זאלסטו וויסן עס ווארט נישט קיין פראבלעם. אלא מאן דאמר משום ביטול פרי ורביה, אויף דעם זאגט אויך לחד יומא לא מה שאין איש נפשי, דו האסט מותר עס לאזן פאר ממש פאר ערב פסח אדער ערב יום טוב וואס זאל נאר זיין, כדי זיי קענען זיך מצרף זיין מיט די חתונה מיט די יום טוב סעודה, שפארט ער זיך אביסל געלט, אבער ער ווייסט, איין מינוט, לאמיר זאגן עפעס וועט קומען אינצווישן, ער וועט נישט קענען מאכן, כ'ווייס, עפעס איז געשען, ווען עט זיין די נעקסטע מאל וואס ער קען חתונה האבן? ערשט נאך יום טוב, ווייל אויף חול המועד קען ער דאך נישט חתונה האבן, איז דער מענטש נעמט נישט די ריסק און זאגן, אה, איך גיי אפשיפן מיין חתונה אויף ערב יום טוב, ווייל טאמער עפעס געשעט, האט ער פארלוירן זיין חתונה, מוז ער ווארטן ביז נאכדעם. אויף חול המועד פארשטיי איך, נישט קיין ערשטע טאג חול המועד, זיין צווייטע טאג, דריטע טאג, חול המועד איז דא מער ווי איין טאג וואס ער קען חתונה האבן, און פארדעם אז דו גייסט פלאנען א חתונה פאר חול המועד וואס דעמאלטס מאכסטו סעודות, האב איך מורא, אה, יעדער צו אפשטופן ביז דעמאלטס. אבער ערב יום טוב איז צו קנאפ, ער האט נאר איין טאג חתונה צו מאכן, מענטשן וועלן נישט וועלן חתונה מאכן אויף אזא טאג וואס איך ווייס די נעקשע אפשען וועט זיין א וואך שפעטער, און פאר דעם האב איך נישט מורא אז מענטשן מבטל זיין די מצוה, און פאר דעם זאלסטו וויסן גייט די ברייתא לכולי עלמא אז אויב ווילסטו יא חתונה מאכן ערב, דאס הייסט די טאג פארדעם, געזונטהייט קענסט עס מאכן, נישט קיין פראבלעם מיט שמחה, נישט קיין פראבלעם מיט טירחה, און נישט קיין פראבלעם פון מבטל גיין די מצוה פון פרה ורביה.